uh, ma kota kambe ku yi tsalela ka mi tirhisa email address wa passindlovu at gmail com ke ni kona ku wena nyamutlha hi vulavula na kokwani va nge wa catherine chauke uh, va nga le chigwedziva kokwani lava va lahlekeliwe hi mahlo a va voni a hi kotile ku vulavula na vona hi twa uh, mahanyelo a vona ni hinkwaswo uh, leswi va langutelaka ke ku hanya ka vona uh, nakambe a yi languta manani food items ama nfis a nga nyikwa ke mawadi o hambanahambana kolomu chiredzi a hi ka yi langutawo na vona ku va kumilewo a va va hi hlamusela ku va kumile swi nga njhani nakambe ve yini hi leswi va nga nyikiwa kokwani mi nga hi byela swilo mi nga nyikiwa n'wina ku swi yinini ni kwe chigubu ni ni ni ni ni thambula lexipopana neyini futhi ngesipho Mm, ko- a ngesipho ko swin'wanyani swi swi ni mi nga nyikiwa henhla ke sweswo ni maphilisi okay e va ti swi tirha njhani swilo leswi mi nga nyikiwa leti hoxa mati na yi two xi mi hoxa ku mati na yi two yini maphilisi Eh, se mi ku yini a ni na wacha Mm. bakiti loko ni wachile bakiti hi sipho

i ku khensa i ku khensa lava nga ni pfuna hi kotile kambe ku vulavula na chenai a nga tukulu a tshamaka na kokwani a hi ka hi twa mahanyelo ya vona na kokwani va yena i ku va n'wi mikela njhani ndhawini i ku a u tshama ni mukhegulu swi nge te yinini a yi tweni mahungu hi nga endla na jena yi ka hi byela mahanyelo ya yena na kokwana mm, se na ku ni hlamusela wena etihlupho u hlanganaka na tona hi matshamelo ya wena na kokwani vanhu ve yini ndhawini hi matshamelo ya wena na kokwani u hlangana ni swihi vanghana va wena va kota ku mikela ke ku he u tshama ni xikoxa swe yinini ve yini ni byele tihlupho ta wena hi matshamelo ya wena na kokwani vanghana va hi mikela mara tikayi tshama hi vumala vumala byo pfuga hi Mm. vumala hi tshama rihanyo ra kona ra La- kahle. Mm, la hluphahlupha se u ta va ku pfuna va munghana leswi u to ka u rhela ka vona ku hayi mina ni tshama na kokwani ni pfuneni u va kota ku mikela va ku twisisa kwalaho van'wana va yi twisisa van'wana a va yi twisisi Mm. se u la ku yini ni byele mahungu wa wena u lawula ku siyela ku va nga handle le kunani heyi hi mhaka yona u tivaka lihanyo leli la wena na kokwani ku la tika kumbe ku le yini weyini mahungu a wena eku hetisela ka va munghana va wena u lava ku va layelavo ku yini hi vona ni ya hi kombela ku va hi pfunapfunavo loko va endleni va nga na lwenavo hi swona ka ni nga mi khomele varhandza va yingiseli ka nongonoko wa hina swa vutomi vito ni mina pass mundlovu ah, mi nga kota ku subscribe channel yingu wa pass mundlovu ka youtube mu yingisa nongonoko wa n'wina ah, ma kota kambe ku yi yingisa ke soundcloud mi landzela stream nge wa pass mundlovu hi tsaleni ka email ah, ka mutisa address nge wa pass ndlovu at gmail com ma kota kambe ku yi tsalela ka mutisa whatsapp number yina nge wa 0774 232478 kani ku salani a yi hlanganeke kambe ke nkarhi wu landzelaka a mu yingisile ka nongonoko swa vutomi muina pass mondlovu a yi hlanganene kambe vhiki yi tako chichekani ku yi tsalela ka email address hinkwawa pass ndlovu at gmail com swa vutomi ka yi ku salana